Tuzing ka caan ah hmunkhat te thazaang lakṭi dingin ka rak i thimmi Baibal cacang hi Isaiah dal sawmthum caang hleiriatnak kha a si lai. Isaiah dal sawmthum caang hleiriatnak Asinain nan cungah a vel ngeihnak langhter duh ah Bawipa nih an hngah ko hna. Amah nih cun a dingmi thil kha a tuah zungzal caah nanmah zaangfah awk kha aa tim ko. Lunglawmhnak hi Bawipa i bochannak chungin a chuakmi a si. Asinain nan cungah a velngeihnak langhter duh ah Bawipa nih an hngah ko hna. Amah nih cun a dingmi thil kha a tuah zungzal caah nanmah zaangfah awk kha aa tim ko. Lunglawmhnak hi Bawipa i bochannak chungin a chuakmi a si. Lunglawmhnak hi Bawipa i bochannak chungin a chuakmi a si. Tuzing ka caan ah hi bantukin caanṭha ka hmuh khawh caah kai lawm. Bawipa Pathian a min ka thangṭhat ko. Minung kan nunnak le tuanbia kan zoh tikah lunglawm tein hnangam tein nih bu tein Bawipa thluachuah relṭi in nuam tein khua kan sak caan a um bang. harnak, lungretheihnak, sifahnak, hremnak le ṭamhalnak, lungdonghnak le thihnak hna he hin ai ṭhen kho tawn lomi kan si ti kha nifatinte kan nunnak kan tuanbia kan sining chungah kan hmuh khawhmi a si. Hmunkhat te ah khua kan sa kan ti kan ti lio caan ah hmunkhat te ah khua kan sa ti kan ti lio caan ah ṭhennak nih a kan phak tawn. Kan dam ko rua tiah kan ruah lio caan ah kan ruah khawh lomi zawtnak rai a phunphun nih a kan tlunh hnawh. kan him ko rua tiah kan ruah lio ah thinphan thlalaunak nih a kan den i himnak deuh a si hnga maw tiah tlik le zaam caan a phan tawn nun le dam kan duh i nun le dam kan i ham lio caan ah thihnak nih kan nun a phak tawn ṭhennak caan a phan tawn Baibal tuanbia ah siseh, vawlei tuanbia kan zoh ah siseh, hi nifatinte kan nunnak ah kan tonmi harsatnak hi mi tampi nih an rak ton ciomi harsatnak, lungretheihnak, ngaihchiatnak an rak si ve ti hi vawleicung tuanbia ah siseh, Baibal tuanbia kan zoh ah siseh, fiang tein kan hmuh khawhmi a si. Kumzabu pakhatnak le tuni kan dirhmun kan cuanh ṭhan tikah hin kumzabu pakhatnak kan ti tikah kan Bawipa Jesuh Khrih taksa in hi vawleicung ah a rak len lio caan Rom uknak le Rom pennak kha ka chim duhmi a si. Kumzabu pakhatnak kha tuchun tuchan he hin ai hlat ngaingaimi a si ko. Kum thong hnih lengin ai hlat ko a si na tein tuchun kan vulei he hin ai lawhnak thil tampi a um ve. A luanciami kum thong hnih kan Bawipa Jesuh Khrih hi vawleicung taksa in a rak ṭhut a rak dir a rak tlonlennak Rom uknak le Rom pennak le sining dirhmun kha Tuchun kan caan he kan zoh tikah cun kum thong hnih leng ai hlat ai hlat tukmi caan a si ko na tiin ai lawhnak tampi a um ve. Kumzabu pakhatnak Rom pennak tangah hin ziknawh ei hmuarnak hi tampi a rak um. Ziknawhnak a rak tam tuk kha lio uktu hna nih khan mipi hna caah mipi hna ṭhatnak nakin anmah ṭhatnak le anmah miaknak kha an rak kawl deuh. An bawi ṭhutdenh a him khawh nakhnga ding caah hin midang thisen luan kha zei ah an rak rel lem lo. Tahchunhnak ah, Herod bawi nih Herod siangpahrang nih a bawi ṭhutdenh a him khawh nakhnga ding caah cun Bethlehem khua le a kiangkap ah a ummi kum hnih tang ngakchia keh le vorh hmanh a hngal rih lomi hna ngakchia thisen luan kha a poi ah a rak chia lo i Cuticun mitthli donh cawk loin nu le pa innchungkhur khar an rak ṭap i sualnak a ngei lomi a chia a ṭha hmanh a thleidang kho lomi fanu fapa nunnak tampi a rak liam. Kan bawi ṭhutdan a kan chut khomi a si lai tiah an rak ruahmi hna cu an u an nau hmanh kha an rak zuah hna lo i an him nakhnga ding caah cun Rom uktu hna nih hin lam phun zakip an rak hman. Cu lawng hlah sifakmi le mirum karlak ah hin thleidannak a fak ngaingai. Mirum nih hin an rum chin i sifak nih an si a fak chin. Mirum nih sifakmi kha cawl kho lo lakin an rak tuah hna. Cu ve bantukin uktu nih ukmi hna kha cawl kho loin an rak tuah hna. Thleidannak a fak hringhran. Thleidannak a fak i dawtnak a zor. Cucaah minung tampi cu chikkhat te lawng a nguhmi, caan khat te lawng a nguhmi nuamhnak kha an rak kawl. Nunnak kan timi hi an caah sullam a rak ngei lo. Minung tam tuk hi an lung a rak dongh tuk caah chikkhat te, caan khat te nuamhnak kha an rak kawl i kha lio chan ah Lentecelhnak phunkhat ah an rak ruahmi naam tuk thiam minung pakhat le pakhat naam in an rak i tu an rak i sat. Kha bantuk nuamhaihnak zung pawl kha rel cawk lo minung nih an rak zoh hna. Caan khatte diriamhnak le caan khatte nuamhnak kha an rak kawl an lung a rak dongh tuk caah Culawng hlah Rom cozah nih hin a pennak chungah biaknak pakhat lawng um seh law cuticun biaknak pakhat tangah ka ukmi miphun vialte hi an um khawh a si si ahcun lungrualnak a um lai. Mizei miphun paoh nih kei cu Rom mi ka si timi lungput an ngei lai i an ka do kho lai lo. Do duhnak lungthin a um lai lo i lungrualnak a um lai tiah an rak zumh caah Rom cozah nih hin a pennak a uknak chungah hin biaknak pakhat zumhnak pakhat lawng um se ti kha fakpi in a rak i zuam. Cucaah cun Empire worship tiah an ti i a thi ciami an siangpahrang le a uk liomi an siangpahrang zuk le hmanthlak hna hmaiah khan zihmui khangh thawinak pek in Empire worship an siangpahrang kha Pathian ah ser in biakter le zumhter kha he chetia Rom siangpahrang nih hin an rak i zuam miphun pakhat kan tlau lo nak hnga ding caah a biapi taktak mi cu kan zumhnak le kan biaknak a si miphun pakhat kan tlau lo nak hnga ding caah cun kan ca le kan holh a si bantukin kan nunphung a si bantukin kan zumhnak le kan biaknak a si ti kha miphun tuanbia kan zoh a si si ahcun fel tein kan hmuh khawh mi a si Israel mi hna hi sal ah atu le atu an tang. Atu le atu miphun dang sal ah an tla sihmanhsehlaw khoika hmun an phak ah khoika ram an phak ah an zumhnak le an nunphung le an biaknak kha fel tukin inn chungkhur khar in sinakok in an biakinn in cuticun fel tukin an rak i cawnpiak i an biaknak le an nunphung le an zumhnak kha tlau lo dingin Judah mi hna nih an rak kilven hna. Judah mi nih cun kan biaknak le kan zumhnak le kan nunphung a tlau sual lai tiah fel tein an rak kilven. Cu an zumhnak le an biaknak lila nih cun Judah miphun kha tlau lo dingin a rak kilkawi ve hna. Khattelei kam in anmah nih an zumhnak le an nunphung kha an rak kilven bantukin an zumhnak le an nunphung le an biaknak nih khan Judah miphun kha tlau lo dingin a rak kilven ve hna ti kha an tuanbia chungah kan hmuhmi a si. A hmaanmi zumhnak nih hin kan nunnak hi tlau lo dingah a kan kilven zungzal. Empire worship an siangpahrang kha Pathian ah serin biak an rak hnek hna tikah hin Khrihfa mi hna nih cun Jesuh lawnglawng hi kan khamhtu kan Bawipa a si ti kha an nunnak pek tiangin an rak dirpi. Rom cozah nih a fak bikmi thahnak le hremnak in an rak hrem hna zongah khan zumtu Khrihfa hna nih cun an zumhnak kha an rak kaltak hrimhrim lo. Acozah nih hetchet tiah an hrem hna lio ah khan an miphun hawi a simi Judah mi hna zong nih khan Khrihfa hna kha hechet tiah an rak hrem hna. An i pumhkhawmhnak sinakok in an dawi hna i cuticun an inn le an lo hmanh hngak thiam loin hechet tiah khuazaram kip ah an rak tli an rak zam ve. An miphun hawi Judah mi hna sinin siseh, Hruaitu a cozah lei Rom uktu nih siseh, a lamkip in an hrem hna i sahrang an sehter hna. An nung buin ukang, in, ukang ah an reu hna i meivannak tungah an rak ser hna i hmur le kaa nih chim cawk lomi hremnak an rak tong. Harnak a thapthap chungah zumtu hmasa hna cu khua an rak sa ve. Thleidannak a fahnak hmun ah khua an sa. Eihmuarnak a tamnak hmun ah an ṭhu an dir. Thahnak le hremnak a phunphun an tong. An inn le an lo te hmanh ah khuasa thiam loin a kenkip ah an tli an zam. Harnak phun tam tuk nih a rak den hna nain cu harnak nih cun zumtu hna hi a rak tei kho hna lo. Cu harnak cu zeitindah zumtu hmasa hna nih hin an rak lonh khawh i cu harnak chungah cun zei bantuk dirhmun in dah an rak ṭhut dir i nifatinte an nunnak ah kar an hlan ti hi kan nunnak ah kan zoh ṭhan ve ding a biapi tuk hringhran. A pakhatnak ah Jesuh cu a thi i a thawh ṭhan bantukin zumtu vialte zong hi kan tho ṭhan hrimhrim lai ti hi fel tuk in an rak zumh bawipa jesuh khrih cu kan sualnak vialte a kan kal kan sualnak vialte lakpiak ruah ah thianter ruah ah khamdu ruah ah kal rivai lamtahnak cungah a fak bikmi thihnak kha a kan in piak i cu thihnak cu a kan tei piak i a tho ṭhan ti kha fel tuk in an zumh cu nunnak ahcun kannih zong kan tho ṭhan hrimhrim lai ti kha fel tein an nunnak dihlak ah an rak zumh. Cu zumh awk a tlakmi an Bawipa Jesuh Khrih cungah zumh awk tlak tein an rak nung ve. Mithiang sinak le zumh awk tlakmi sinak he ai ṭhen khomi a si lo. Mithiang sinak le zumhawktlakmi nun hi ai ṭhen kho lo. Mithiang dirhmun ahcun kanmah tein kan dir kho lo. Jesuh Khrih a vel thawngin Bawipa dawtnak le zaangfahnak thawngin Jesuh Khrih thisen thawngin a palhmi a sualmi mitlamtling lo kha Bawipa Pathian nih a vel ruangah mithiang ah a kan cohlan. Mithiang nih cun nifatinte kan nunnak ah thiang thlarau bawmhnak thawngin zumh awk a tlakmi kan si ding kha a biapi tuk. Zumtu hmasa hna nih thleidannak a khahnak hmun, eihmuarnak a khahnak hmun, mah ṭang huihnak a khahnak hmun, hremnak hmun, lungdonghnak hmun ah khua an rak sa na tein zumh awk a tlakmi an Bawipa Jesuh Khrih cungah khan mithiang hna zumtu hmasa hna cu zumh awk tlak tein khua an rak sa. Zumtu hmasa hna cu dawtnak a zor i hakkauhnak a khatmi Rom pennak tangah khua an sa na tein an i daw i an zawn an i ruat. An i daw i an zawn an i ruat i nun an i hrawm i cuticun harnak kha an rak lonh khawh. Nun i hrawm hi a biapi tuk hringhran. Nun kan i hrawm khawh tawn lonak a ruang cu Bawipa hi a kan cawmtu a si ti kan philh tawn. Israel mi hna kha Kanaan ram panh in thasaram car chung i an vah lioah khan nifatin te an ei awk kha Bawipa Pathian nih khuaruahhar in vancung in mana a thlak hna ti kha tuchun ni kan ca zongah hin kan nunnak ah kan hngalh ṭhan ding a biapi tuk. CCU Vice kan President Pastor Dr. Siang Zi nih Facebook ah ca a rak thlah i a relmi zong tampi nan um la. I oi kha cu American ram in tourist pa pakhat kha a min a thang ngaimi Rabi cawnpiaktu sayapa a va leng ee a ti. Cu tikah cun tourist pa nih cun Rabi pa kha a va len tikah cun Rabi pa khoika dah na ṭhutdenh le na cabuai cu an um hna tiah a ti. Rabi pa nih a lehmi cu tourist pa nang na ṭhutdenh le na cabuai tah khoika dah a um ve tiah a ti. tourist pa nih a lehmi cu kei tham cu khual tlawngmi pei ka si cu khual tlawnnak cun ṭhut in cabuai cu i ken a herh ṭung lo a ti rabi pa nih a lehmi cu kei zong hi vawlei cungah hin khual tlawngmi ka si a ti kan nunnak ah hin nifatin te kan nunnak ah hin bawipa hi a kan cawm kengtu a si ti kha kan philh e Minung kan nunnak ah kan hakkauhnak le kan duhfahnak, kan thil le kan ri nih hin voi tampi kan nunnak hi a ṭem ṭuan tikah voi tampi cu nun i hrawmnak hi kan tlolh tawn. Zumtu hmasa hna cu dawtnak a zor i mah ṭang huihnak in a khatmi hmun le hma ah khua an sa na tein nun an i hrawm ti kha fel tuk in kan hmuh. An ngeimi kha keimah ta an ti lo. Zultu hna sinah an ratpi i an ngeihmi vialte kha pakhat le pakhat an i hrawm caah chambau lo tein khua an rak sa ti kha Baibal ah kan hmuh. I nunhrawmnak kong kan zoh tikah hin tampi ngeih hmasat hi a hau lem lo. Zarefeth nuhmeinu te nih khan profet Elijah kha nun a hei hrawmh khawh ve nakhnga ding caah khan changvut dip le chiti tampi a ngei lem lo. A ngeimi changvut dip le chiti pelte chungin khan profet Elijah kha nun a rak hrawmh ko. cu nun a hromnak cu bawipa nih khuaruahhar in thluachuah a pek i mangṭam chung vialte kha an luat ti kha Baibal cahlun kan zoh si ahcun fiang tein kan hmuh. Samaria miṭha pa khual a tlawng cuahmah mi Samaria miṭha pa nih khan chiti le misur hang tampi a ngei lem lai lo. Sihmanhsehlaw tapung damiah nih an vuak i an hlonmi pa, thi le nunril karlak ah khua a sami pa, a hei char i a hei hluam i nun a hrawmh venak ah khan a ngeihmi thil tampi a um lem lai lo. A ngeihmi la cungah a khin i ai kenmi hnihchun tein khan a hma a tuam i a hma si a thuhpiak i cuticun nun a rak hrawmh ko. Nifatin te kan nunnak ah nun i hrawmnak ding caah hin tampi ngeih masat a har lo. Kan ngeihmi chung tein nun kan i hrawm ding tu hi a biapi tuk hringhran. Zumtu hmasa hna cu ṭanghuihnak, mahzawn lawng ruahnak, hremnak chungah khua an sa na tein cu hremnak vialte chung cu zeitindah khua an rak sak kan ti si ahcun nun an i hrawm ruang a si pastor dr siang zi siama azi nih a tialmi chung thiam thiam in a facebook ah a van thlahmi a kan hrawmmi chung thiamthiam in hrawm ṭhan kan duh ve hna voikhat cu in in thing pawl in rawkmi pawl a remhtu company an um a ti Cu company nih cun inn ṭhingṭal kha an van remh tikah cun vanpang pakhat ah khin inghmiang inn ṭei inn chungah ummi inghmiang te khi Laiholh in ka van chim thiam deuh lo inghmiang kha mah inghmiang te kha thir nih a rak khenh chih sual i a ke ah maw a mei ah maw thir nih a rak khenh chih i kha inghmiang te kha khoika hmanh ah rak kal kho lo. bongtlir timi inn i a vak tawnmi te khi mu kinglang nak kinglang he ai lo dengmi te khi kum tam tuk khata khan thir ni an rak khenh chi ruangah thir ni a khenh chi ruangah a tli kho lo a zam kho lo in thing a remtu company kha an khuruah har tuk kum tam tuk te thir ni a khenh chi ruang a tli kho lomi bongtlir kha zeitin dah anun khawh ti kha an khuruah har a thli tein hitin an zoh cuahmah lio ah khan a hawi a kom an rak ra i cu a hawi a kom nih cun an ka tete in rawl an rak a seh i cu thir nih a khenh chihmi inghmiang te kha rawl an rak chan a ti kum cu zat chung hreng tangah thir khenh tangah a rak nun khawhnak a ruang cu a hawi a kom nih nun an rak hrawmh ruang a si e a ti saram hmanh nih nun an i hrawm tikah cun an nunnak kha an pe so kho ti kha cu a ṭialmi chung tein cun kan i cawn khawhmi le thazaang a kan pekmi a si. A pathumnak ah zumtu hmasa hna cu lamkaltu hna cawnpiaknak ngaih awkah atu le atu an i pum a ti. Lamkaltu dal hnih, caang sawm li le caang hnih in na rel a si ahcun Zumtu hmasa hna cu lamkaltu hna cawnpiaknak ngeih awkah atu le atu an i pum ee a ti. Cawnpiaknak pakhat le pakhat i cawnpiaknak kan upa le hna nih kan nu kan pa hna nih kan saya kan siamah te hna nih a kan cawnpiaknak ngeih ṭhan lengmang hi kan nunnak ah a biapi tuk hringhran. Bawipa nih zeidah a kan cawnpiak ti hi cathiang kan rel ṭhan lengmang ding zong hi a biapi tuk hringhran. Hosi dal hnih caang ruknak ah cun ka mi hna nih keimah cu an ka hngalh duh lo caah an rawk a ti. Adoniram Judson nih a kan lehpiakmi kan siangbawi hmasa bik nih a kan lehpiakmi Kawl Baibal ah cun fimnak an bau caah an rawk a ti. Pingian ni do chong sung shung chia i ati. Fimnak hngalnak an bau caah ka mi hna cu an rawk ati. Pathian nih a kan cawnpiaknak kan ngaih ṭhan peng a hau. Kan nu le kan pa sinin, kan u le sinin, kan pastor te sinin, kan hruaitu sinin a kan cawnpiaknak kha nifatin te kan nunnak ah kan hngalh ṭhan ding a biapi tuk. Tuchan hi chan ṭha maw a si hnga, chan chia dek a si hnga, mi tampi cu kan aw kan i thei duh tawn lo i kan aw kan i thei kho tawn lo. Mahnak upa deuh nu le pa, saya te le kan ule hna nih a kan chimhmi, a kan cawnpiakmi hi fel tein thinlung innka onnak he kan ngeih ding hi a biapi tuk hringhran. Cawnpiaknak a tlawm deuhnak hmun paoh ahcun fale zong hi an rawk ko. Cawnpiaknak a tlawm deuhnak hmun ahcun fale zong hi ningcang loin khua an sa tawn ko. Cucaah cun zumtu hmasa hna cu ruahnak hmun ah khua an rak sa na tein fel tein an rak um khawhnak a ruang a pathumnak cu lamkaltu hna cawnpiaknak ngaih awkah atu le atu an rak i pum hawikomhnak an ngei i thla an camṭi a ti hawikomhnak an ngei i a thianghlimmi hawikomhnak an ngei i thla an camṭi a ti Kan nunnak ah thla kan camṭi ding hi a biapi tuk. Culawng a si loh. Teidornak lungthin le lunglawmhnak he hmunkha te ah rawl an ei ṭi hna a ti. Dawtmi nu le pa u le nau zumtu hmasa hna nih hin harnak a thuat thuat in an rak ton ve ko. Ngaihchiatnak a thuathuat in an rak ton. Thihnak a thapthap in an rak ton i an nithli don cawk loin a rak luang ve ko. Rom uknak le pennak nih khan an zumhnak hrawhnak ding cah hin lam phunphun an rak i zuam ve ko. Sihmanhsehlaw cu harnak vialte cu Thiang Thlarau Pathian bawmhnak thawngin an rak tei i anmah hrawh ai zuam cuahmahmi Rom uknak le Rom pennak lila khan a donghnak ah cun Khrihfa zumhnak kha state religious kan ti la maw ram pumpi biaknak ah khan Rom pennak lila Khrihfa zumhnak cu a donghnak ah a cang ti kha kan hmuh khawhmi a si Lunglawmhnak kan timi hi vawleicung thil le riah hram a bunhmi a si lo. Lunglawmhnak kan timi taktak cu Bawipa i bochannak chungin a rami a si. Atu lio caan ah thihnak a thapthap in kan tong. Ngaihchiatnak a thuathuat in kan tong. Lungrethei vansang au in kan um lio caan ah hin zumtu hmasa hna nih cu harsatnak vialte cu zeitindah an rak ton i cu harsatnak chungah cun zeitindah an rak i lawmh ve ti kha kan nunnak ah ruat ṭhan hna u sih law Bawipa i bochannak he cu ṭihnak le phannak chungah a tei khotu Thiang Thlarau bawmhnak thawngin ai lawmmi si ve ko hna u si ti hi tuzingka caan ah caan tawite thazaang pek le forhfial kan duhmi hna a si Bawipa nih thlo kan chuahpiak ko seh.